Abusua mu ɔkɔre ba ɛyɛ K Smart TV so aa ah, K Smart TV na nugu so a wɔde ɛwohwɛ no yɛ mhm, a ɛyɛ yɛkɔ otumfoɔ aso ɛyɛ asantemaa mu yɛ a otumfoɔ de nsɛm bi ato dwa ɛde afa n'ahemfo ho kakra sɛ n'ahemfo no bi no ne sere kwa mhm, ɔno ne bi sere kwa na ɔmo ne sere kwa koraa ɔmo ne ho na na ɔmo ne sere kwa. nti ɛɛ waka. Wɔsi wo a wote ha a woyɛ fake yi a wote ha bi a wo ne me srɛ kwa no, sɛbe mpaninfoɔ nananom bɛnya mo. Hmm, nananom bɛnya mo paa, wɔbɛnya mo. Nti abusua yɛnkɔ na yɛnkɔ tie ɛyɛ otumfoɔ sɛ tutu. Ɛɛ ne nsɛm bi a ɔde ato dwa fa sɛbe ahemfofoɔ no binom ɛnyɛ atwom ne sɛbe wɔn ayɛ wɔn sɛ sɛbe sɛbe berɛ aduasa wɔn deɛ wɔn na ɛyɛ papa no

Ɔsɛ kɔ kɔ kɔba sika dwa eyi kyerɛ no ho yi nyinaa.
Ɔsɛ sɛ me nipa mo kɔ bɔ mo kɔ na sɛ mo kɔ kɔ keka asɛm kyerɛ wɔn se sɛ bɛ bra wo ka kyɛ kyerɛ me na wɔn ateɛ so mo boa no wɔn na bɛka bibi akyerɛ no eteɛ mo de kɔgye di sika mfɛyi mu foɔ. Kɔdze gye nneɛma na wo nua dza dwuma ho.
Sɛ sɛ bia bra wo dza dwuma yɛ kyere yɛ ɔno na sɛ bia ne sika dwa dwa dwa no nti ɔno nkoa nka mo dɛ mo mfa ho na sɛ be nneɛma a dwuma kɔ dua gye ne ho gye ne ti dua kyerɛ ma ekyira hɔ dwuma dza dwuma yi ne kɔ pim twi etwitwa no.

Wɔasan de nyansa ne tumi bi nso asan ama. Sɛ bɛnya fɛdɛga no, sikagya nso so yɛ ama no. Ɛsan de nyansa ne tumi bi nso asan de sɛdeɛ ɛde agya no.
Wɔse memmra mɛyɛ adwuma, nti mɛyɛ nso. Se sɛbe, nanso ɔmmra mɛyɛ adwuma. Ɔnso ɔse mede nokorɛ ne Mesia bɛso Asanteman, ɛhɔ na mebɛyɛ. Eteɛ.
Ɛnnɛ nnipa nyinaa se Asanteman aduru ha, Asanteman aduru ha, Asanteman aduru ha. Yɔn.

Asomdwoeɛ na yɛhwehwɛ, nokorɛ na yɛhwehwɛ. Sion nsesanteman, yɛn Agya no deɛ, asomdwoeɛ na wɔhwehwɛ, nokorɛdie na wɔbɛkɔ so adi. Biribiara no, Biom, yɛmfa akoma pa ne nokorɛ nyɛ ma no. sei na na wɔka akyerɛ mo nyina ara sɛ, Biribiara, yɛmfa nokoma pa ne nokorɛ. Asanteman apagya a ɔgye animuonyam no a ɛka mo nyina ara.
Na mebaeɛ bɛduruu ha, mohunui. Wɔsee sɛdeɛ ɔbaeɛ mfeɛ aduonu nson na ɛbɛn, Muhui, ɔba a wawu ha, de na tete, de na pansam, muhui, ɛde ɛnnɛ abɛduro, muhui, mahu. Mo a na mowɔ ha, muhunui. So mo a na mowɔ ha, muhui.
Mebaeɛ nso, moahunu. Ɔsɔbaeɛ nso.

Abusuafoɔ ɛdin no yɛ sɛn ɛdin no yɛ K smart TV ahan K smart TV na no gusu a mo hwɛ no yɛ hmm mo tumfoɔ sɛ tutu abɛbi o den sɛ wɔde ato dwa no no ɔse sampa nsɛm mo ka no manhyia manhyia na mo tena ase wɔn ka nsɛm biara mo nyinaa tena ase ka sɛ wɔka ɔfɛn so nsɛm nyinaa ɛwɔ hɔnom manhyia hɔ a na ɔka mo nyinaa mo ka no mo nyinaa tena ase yɛ dɛn ɛka saa asɛm no Nanso ɛba no sɛ na sɛbe ɛho biribi, asɛm bi ba pɛ anaa biribi si pɛ na wɔn nyinaa atwe wɔn ho na sɛ wɔn agya ama no deda wɔn di ɛka nsɛm. Kyɛ sɛ ahemfo no bi koraa sɛdeɛ wɔtumi ɛka no, ahemfo no bi wɔtumi fa akyire kɔka nsɛm koraa kyerɛ nipa korɔ no. Wate aseɛ? Ɛkɔ ɛkɔ ɛkɔ kɔkɔkɔ baabɛsi wɔn anim. Wate aseɛ? Nti, ɛɛ, sɛbe nneɛma a ɛkɔ so wɔ Asantewa no, ahemfo no, monyae, monyɛ very careful. Na adeɛ bi a moyɛ biara no, sikadwa yi kyi ne nyinaa kyerɛ no wɔ Asanteman mu, wɔ akonnwa no ho. Nti no, monyɛ very careful. Adeɛ bi a moyɛ biara no, moanhwɛ yie, sikadwa bɛbɔ mo a, bɛbɔ mo. Ahaa. Nti wokɔgye sika, anaa wokɔgye nim, kɔka nsɛm a wokɔgye nim, anaa wokɔgye sika. Monyɛ very careful paa wɔ Asanteman mu. Saa nsɛm no a ɛrekɔ so no, Ahenni ahu nsɛm no a wɔka ho asɛm wie a, ne bi na moakyiri keka nsɛm na ɛyɛ nneɛma a ɛnyɛ no. Monyɛ very careful na moanhwɛ yie a, sikadwa ne mo bɛdi mmaako mmaako mmaako, ɛna kɔtɔkɔhene de ato dwa de ama mo no. Da biara meka saa asɛm yi sɛ, hɛ, otumfoɔ, wɔmma nkurɔfoɔ bi kwan nti na mote wɔn mu di nsɛmfo no. Ahemfofoɔ no bebree te ahemfie hɔnom a, otumfoɔ ma mo kwan ma wɔn mu nkwagye sika mfiri ɔhene bi a kuro bi hɔ obi hɔ bi hɔnom obi tɔn asaase na ɔnyina wotɔn wɛn babɛ mmiɛnsa mmienu a ɔtumfoɔ bɛtu ɛno tiri ɔmo mpɛ no ɔmo honom ne sere kwa ɛyɛ nana pia pia pia pia ɔnyinaa mo ne na sere kwa because ɔmo akwan ma ɔne nkwasi asɛm ɛwɔ akonnwa na wodi no ayɛ asantema mu Wontumi ntɔn asase mma nnipa bɛyɛ mmiɛnsa nnan anaa mmienu. Wote wɔ wobetu afiri akonnwa no so. Wɔn a kwan ahene a wɔne Lungard nam wɔte wɔ wobetu afiri akonnwa no so. Ne nyinaa otumfo wɔhwɛ saa nneɛma no nyinaa. Ɛno nti na bebree ɛsɔ ɛsɔ pɔɔto nneɛma bi mu no. Kɔsɔ wɔde nokorɛ ɛna wɔde yɛ adwuma no wɔ hɔ nom. Ti na wɔn wɔka asɛm a wɔsi kɔɔto bi antumi nna n'ano kasa no because onim deɛ wɔka akosie. Ɛna asɛm bi a wɔka biara so wɔnim tetetete nsɛm bi no a ɔno wɔtumfoɔ wɔnim ɔkɔ asa aba wɔka bi ɔnim nea wɔyɛ dɛn wɔka akɔ akɔ akɔsie wate nti mo a mote hɔ no na mo deɛ mo deɛ mo se mo deɛ ɔtumfoɔ ɔka sei na mo deɛ ato sei ɔka sei na mo ne ne nyɛ fan no nyinaa no sikadwa ɛtwa no ɛne mo bɛdi maako maako nti mo nyina mo ho na mo deɛ mo nka mo nsɛm dɛ ɛnkɔ mmerɛ duru hɔ nom a ɛne yɛbɛhu sɛne who is who pɛpɛ ɛwɔ hann manhyia hɔ nom Nanso hɔnom ara na Kɔtɔkɔhene de ato dwa sɛ ɛyɛ ɛɛ ɛyɛ odwira afahyɛ no wɔatu ahyɛ da. Mm, ɔporespondi koraa ndɛ fɛtu hela yi wɔde ahyɛ da foforɔ koraa wɔn afa adeɛ ti maa yɛ. Deɛ nti a ɛma ɔporespondi no nyinaa no nananom ahemfofoɔ no bi bisa sɛ na yɛbɛtwa odwira da bɛyi yɛasie na ahema awie deɛ ɛna wɔsi daabi amammerɛ asan aka amammerɛ nkyerɛ saa ɔtwa wɔasie ɔba ahema awie no ɔtwa sɛ asantema nya asante hema foforɔ. Nti, yɛnti nkɔtɔkwa no so bra. Nti, odwa no yɛkaa sɛ yɛbɛtwa no afei yɛn ɛmma so. Yo, nso nananom, mmerɛ atia bio no tumi sɛ Asanteman mfie bɛyɛ sɛ aduanan ne yɛtwa adwira da. Nti bɛyɛ sɛ ɛsi afei bɛsikwa so bɛtwa adwira. Nanso sɛbe na ayɛ ma deɛ bɛtɔ mu nti, ɛɛ, mmerɛ pa mu no wɔbɛma nananom aso ate. Nti afei deɛ adwira no ɛtumi ma so.

Wote hɔ a ne yɛabisa no, yɛawie, yɛbɛtwa dwira, yɛbɛtwa ɛhɔ a na mehu sɛ sɛɛ nananom nnim. Sɛ nananom ɛbaa sɛ yɛn kɔtɔkɔhene ɔyɛ ayi awie to hɔ sɛ yɛbisa no. Pɛpɛɛpɛ, ae, ɛna ɔkaeɛ pɛpɛpɛpɛ, sei ara, ɔse yɛnya Asantehemaa foforɔ, na ahemfofoɔ a afiri mu ne wɔn aka nyinaa no, hwɛ no ɛsi wɔn nyinaa ansa na. Obedi wo dwira a ɔdi wo dwira because ahemfo no bebree hɔ no wɔn nim hwee ɛna ɔka yɛn sɛ sɛ ɔpɛ time bi na wɔne wɔn tena ase na wɔkyerɛkyerɛ mu ne wɔn sua adeɛ ɛfa akonnwa no asante amammerɛ ho yie paa so wɔn sua adeɛ bi tɔ wɔn nam wɔfurafura ntoma ayɛ wɔn pɔmpɔn fee kukuruku nam wɔn nɔɔso wɔn nim hwee ɛɛ wɔnam ɔka borɔfo akɛseɛ nso wɔn nim amammerɛ biara te otumfoɔ kan ne sɛ bɛyɛ akra no wɔn sua adeɛ ahan sɛ wɔn sua adeɛ paa. Sɛ musua adeɛ de fa akonnwa no ho because sɛbe akonnwa deɛ sɛ woankɔ sukuu koraa wontumi nni akonnwa wɔ Asanteman mu, saa na ɛteɛ. Nti wɔn a wɔkɔ sukuu nyinaa na ɛsɛ sɛ wɔdi Asante akonnwa anaasɛ akonnwa biara a ɛbɛba biara wobɛdi. Saa pɛpɛɛpɛ. Enti abusua, ɛyɛ Otumfoɔ Osirintɔbɛ bio na yɛkɔtiee ne baeɛ no ɛwɔ K-Smart TV so. Na ɛno first time na wohwɛ K-Smart TV a na wasubscribe, na wa like, na wa comment, na wa share de ama wofoɔ a na ɛbɛyɛ dɛn ahwɛ de ama me. Yeah.